Roj baş hûn çawa ne roja we teva pîroz dikim em hêvî dikin em rojêke bi kêf û xweş derbas dikin îro min ji we re rêceptek aniye ji bo porê em ê ji bo porê deynin û piştre jî belsemeke tebiyeyê em ê ji bo porê em ê deynin em her na rêcepta

Xta hûn dikirin cara ev nake piçûk bûn û xta mikrîn bi rastî. Pêşî niqteke mezin a xta hûn çini dikanê di ber re niqtê piçûk hene. Wadî di wê bên ev ê dî jî mezin dibin. Ana ez ê her yekî ez ê xema qotîkekê çênim wê bine çar. Yanî vê halê gotî Timî wê cem hebî. Wexta ez çêkim bixme qotika de ez karibim vîdoka we jî çêkim. Rîtseptoma rîtseptoma gelekî xweş e û tiştek jê re navê ji vê tenê ye. Hemê quseyên in jî qusandina wê jî ne heya dawî em ê hinekî hêlin ji bo çêbî û avdanî jî ji vê ji vê şînkayê re navê selê du roj sê roja carekê. Wexta hûn bikirin jî

Ev nake yani yek çiqa çawa saman jî dike xesara wê tune yê fêda wê hev zerera wê nîne û ji porê zilam wa re jî çê dibe ev ê pêşî porê wa sivik dibe ji wan re jî çê dibe û zarokan re jî çê dibe zaroka emrê du sal sê sal tu dibînî zaroka te pora wê zû zû nade xwe û mezin nabe dirêj nabe pora wê û karin de wî şeklî Tiştek jê re navê ji tiştekî tenê ye. Cara jêkî nayê tiştekî îstemal ke dê sê çar çi jê re dibin bila fandin ev tiştek jê re nayê bê. Adî jî wilo ye. Berî berî dawetek jî çêbê berî hûn mikyacî jî deynin kemiyeke gelekî hindik deynin ev mikyacakî sabit dimîne xaseten ev ê wilo rûyê wa hinekî zey digire ji mujgula re jî gelekî qenca ana li şir re jî baş e gelekî ez îstemal dikim dixima maskerekeke paqij wexta anayê ke birhê xwe çêdike dixwaze bi se bi tênî

û gelekî jî xweş in. Çawa e, te deynê te pora xwe berî vêşkinê pora te gelekî bir paqij bê jî e, e, ey maskek ji pora xwe re îstemal ke tê bi ji hêzê serê xwe ji min zê maskekê deynim tu fê dawî maskê tu neyê. Gereke hêdî pora te paqij bê te pora xwe Tê şikênê nêvî re tê vekê tê danî deynê heta çermê serî û tê hêlê ji saetekê heya çar saet. Ez dixwazim li vir tişekî jî bêjim û hineka na ma ez gelekî dihsim bi jina min jî dibê mask çê dibê em sibî heya êvarî deynin em sibî ji xwe wira bin em deyn heya em karê xwe malê xilas bikin û hineka na jî ji xwe dibêjin em çina de jî em dirazin. Ana ev krêm tu deynê ser wecihê xwe, wecihê zaroka xwe tu tê de razê problemayê tune. Lê belê ey mask muşporê re hidî hûn deynin ji saetekê heya çar saet e. Gelek zêdeyê çar saeta çê nabê û kêmî saetekê fêda wê tune. Yanî ez saetek û nîvê dihêlim. Havay. Saetekê wekem gotî heya çar saet e. Tu kêfa xwe yê bes saetek bê, do bê, sê bê bes ne zêdeyî çar saet a bê. Zarara li porê heye. Tu çi derînî? Çiqas çiqas jî normal bê ne baş e. Ana vilo hazir bû em ê deynin ser pora xwe em ê Wextan bên ser qoraxa vî vî rengî em ê wlokin, wextan ke hat çermeyê serî û pişt re jî em ê qoraxa şo. Şiştina porê jî gelek heye weşandina porê ez ê ser weşandina porê jî bêjim weke gotî terîqa şiştina porê re jî heye. Em ê ana çina resepta xwe a dî û ez ê bêjim ew. Belê.

Cam cam evê ji ê zûda jî difiroşe tê bînîn bîlyon li Sûrî jî cam heye. Oba mişkan bi rastî çima derve mişkan xwedûm zehmet bû kêrî. Amê ana çikin bayê me got bîlyona navê ava henekî em jî zêde kin. Tu zanibê ev a gotî raporatekê piştî serê xwe pişan koşiş Teşan bolkora xwe kir, teşişt. Tê dixwaze bersem deynê, bersem nadeynê tê vê deynê. Tê avê çêkê wê kemiya eno porate hemû kî besî porate bî. Vaye tê hêlê. Piştre me çawa kin? Ew ava me lê zêde kir tê zanibê ew av wê têra porate kê. Te pora xwe pişan xwe şişt, piştî me pora xwe pişan xwe şişt.

Wendî şiklî piştra piştra amê safokê kin Belê. Mane av av av av ji bedîla bilsemê ye hûn hûn karin hûn karin nema belsemê li pora xwe bikin timî hûn vê çêkin piştî vê av av nekî rengê wî rengê wî qehwebî ye dikarî piştre ava adî ya normal ya henefî tu li pora xwe bişo. Ev jî çû. Ev ax jî vê axê jî neavêjin em ê çawa kin? Vê ax gelekî evnakê baş e li havînî û xta rûyekî li ber tavkê dişewitê û gelekî rûhînik dibî. Tê vê deynê ê min min ha cih de çêkir xwe negirtiye. Ji ber wilo tê rûyê xwe hemû kixin rû gelekî hînik dibe û rû gelekî pê paqij jî dibe û safî jî dibe Ev nakê ê min havînî ez gelekî vê dideynim. Ev nakê ji havînî re lê carna yek ji bir tavkê tê ser wê yekî şewitiye. Germe jî û soz jî bûye. Ti vê deyne hînik. Tê hêlê şolê heya ziwa bê û piştre tê şon.